Fel Cyngor Sir Ynys Môn, mae gyda ni polisi iaith y Gymraeg a hefyd mae gyda ni strategaeth iaith sirol. Ac yn y ddeud beth hynny, mae yna ymrwymiad clir i gynyddu defnydd o Gymraeg yng ngweinyddiaeth y Cyngor felly. Yr un methodoleg dwi wedi defnyddio fo'r tri gwasanaeth um, sydd o fewn y cynllun, um, sef gwarchod y cyhoedd, tai a hamdden. A da ni wedi cychwyn drwy adnabod yn gweilodlun o ddefnydd iaith o fewn y gwasanaethau, wedi mynd ati i godi ymwybyddiaeth staff o bwysigrwydd y Gymraeg a'r prosiect drwy sesiynau ymwybyddiaeth iaith. Wedyn, da ni wedi mynd rhagddi i geisio dylanwadu yn bositif ar yr arweinyddiaeth o fewn y tri gwasanaeth drwy ddylanwadu ar um, gyfrwng iaith y tîmau rheoli a bellach mae yna ddau allan o dri yn gweithredu yn llwyr trwy gyfrwng Gymraeg a mae'r trydydd yn ddwyieithog. Aethom ati fel criw o bencampwyr i ddatblygu holiadur. Yym, gath hwnna ei ddosbarthu i bob aelod o staff oedd yn gweithio i'r adran tai, yym, a gafon ni ymateb ofnadwy o dda. Ia, wel, gathon ni drafod i ddechrau efo'r Pennaeth Gwasanaeth i weld be oedd yym yr anghenion hyfforddiant o fewn y tîm, yym, edrych be oedd yym yr sgiliau oedd gyn y timau'n barod, yym, a wedyn dadansoddi yr sgiliau iaith oedd gyn y timau a gweld pa elfennau oedd angen canolbwyntio arnyn nhw. Mae gennym ni berthynas agos yn barod efo Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin um, a wedyn nathon ni barhau efo'r efo berthynas yna lle anfon um, staff ar y gyrsiau allanol, um, hyfforddiant lefel um, mynediad, sylfaen, canolradd ac uwch. Um, a da ni hefyd wedi cynnal dau grŵp mewnol lenni, um, grŵp ar lefel canolradd ac ar lefel mynediad um, drwy Cymraeg Gwaith. Dwi'n teimlo dwi eisiau siarad Cymraeg rwan, Dim, mae rhaid i chdi. Dwi isio siarad Cymraeg. Dwi'n bencampwr iaith o fewn hamdden a mae gennym ni wyth pencampwr arall yn eistedd fewn y grŵp a da ni'n cyfarfod y misol i drafod y materion yn ymwneud â'r iaith Gymraeg o fewn y maes hamdden. I gychwyn, dio ddim yn hawdd. Mae rhaid i chi gael gwaith tîm o fewn y cyngor. Mae rhaid chi sicrhau bod na ymrwymiad ar yr uwch lefel uwch swyddogion yn y cyngor bod pawb yn llwyr ymrwymiedig i ddatblygu'r Gymraeg. Mae hefyd cael y gefnogaeth boliticaidd, a dwi'n siŵr bod honno yna, um, bod pobl yn ddi Gymraeg, felly bod y gefnogaeth i hyrwyddo'r Gymraeg. Wedyn, mae cynllunio a cynllunio bwriadus a graddol yn bwysig. Yn sicr mae um, y prosiect yn dechrau um, dwy'n ffrwyth swan. Da ni'n gweld staff yn cynyddu ni hyder. Mae gennym ni staff, dwi'n meddwl, o fewn y maes swan sydd yn mwy ymwybodol o y blaenoriaeth o iaith Gymraeg o fewn y maes. Uh, mae gennym ni llawer mwy o staff yn mynychu cyrsiau swan, felly maen nhw wedi dod llawer mwy ymwybodol o pwysigrwydd y iaith Gymraeg o fewn y maes hamdden. Mi ydan ni fel pencampwyr yn gweld y gwahaniaeth a'r effaith o'r gwaith 'da da ni 'di neud fel tîm 'lly. A ma'r gefnogaeth hefyd 'da ni 'di ga'l uwch 'yn pena ni mewn ffordd felly, yym yn parhau yn gry' 'de. Dwi'n meddwl a deud y gwir bo hwn yn fodel eitha' trosglwyddiadwy i sefydliada' eryll gan bod y tri gwasanaeth 'da ni'n gweithio hefo yn eitha' gwahanol o ran naws ynde? Ond mae yr un un cynllun gwaith a methodoleg wedi, wedi gweithio'n dda i'r tri a da ni wedi gallu um, defnyddio'r hyn sy'n gweithio'n dda mewn un gwasanaeth, mewn, mewn gwasanaeth arall hefyd, wedyn mae'n ddefnydd effeithiol o'r noddau. Mae o'n cymryd amser, mae o'n gweithio efo pobl, mae'n dod â pobl hefo chi. A tydi'r sefyllfa ieithyddol yng Nghymru ddim yn hawdd. Mae rhaid chi gofio weithio o fewn cyngor, mae gynnwch chi bobl sydd yn ddi-Gymraeg, ond mae plant nhw yn hyfydr yn y Gymraeg, yn beneithiaid ysgol ac yn gweithio am gwasanaethau. Mae rhaid cael y negas bositif yna allan hefyd i'n cymunedau. A mwynhau beth da chi'n neud a bod ag arddeliad yn eich calon